Bore da bawb, mae'n hyfryd bod yma heddiw a fel y dywedodd Dylan yn gynharach yn sicr mae yn fraint. Gwenllian ydw i a nes i gyfarfod Colin am y tro cyntaf fel cyw academydd yma yn Adran Astudiaethau Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd ryw chwarter canrif yn ôl ond bore 'ma Dwi am Sianeli, Beti George, Dewi Llwyd, Xavier Grasset ac Oprah Winfrey drwy gynnal sgwrs ychydig yn fwy anffurfiol i ddod i adnabod Colin y dyn. A tu nôl i ni fyddwch chi wedi sylwi'n barod bod 'na rîl o lyniau difyr iawn. Mi fydd y rîl yn mynd o gwmpas sawl gwaith, felly mae 'na gyfle i chi weld y lluniau mwy nac unwaith. Wel, yn barod mae Dylan wedi dyfynnu allan o'r cywydd er anrhydedd i chi gan y y Prifardd Emyr Lewis. Gafodd ei gyhoeddi ar adeg cyhoeddi Language Policy and Territory, a medd Emyr Lewis wrth ddiffinio iaith, y gyfraith gudd a lunia'n byw aflonydd. Felly, mae hynny'n rhyw fath o segwe i fewn i'ch magwraeth yn y Barri, a tybed fysa chi'n myfyrio rhyw ychydig ar y fagwraeth honno, Colin? OK, uh, diolch i ti. Um, pa fath o aelwyd? Caredig, croesawgar, cerddorol, Crisnogol. Oedd yn nhad cu i o gefndir amaethyddol Lanbadarn Fawr. Fel miloedd arall yng Nghymru, nath e symud i'r Rhondda fel lwr i Ynys Hir, a gath yn nhad i fagu yn un o 13 o blant mental and physical cruelty i fy mam-gu. Nid cynddrwg ar JS bach, oedd yn dad i ugain o blant. Dwy wraig ddo, nid un. oedd yn feichiog trwy'r amser. Um, a gwrthi'n nhad ci um, fynd yn sal gyda'r llwch, nath e symud i fyw gyda un o'i ferched e i'r bari. Uh, roedd fy mam gi o Alltwen, a nath nhw gwrdd a phriodi. Dwi'n yn siŵr pryd i wedi gwir, ond uh, yn y Rhondda yn sicr. So mi ges i fy magu yn y, bag, yn y bari, Oedd yn nhad yn gweithio fel cynllunydd, nid cynllunydd iaith ond cynllunydd gwaith, ym Mhorthladd y Barri, Barri Docks. Oedd yn perthyn ar y pryd ar ôl yr Ail Rhyfel Byd i British Rail, a jyst wedi cael ei wladwriaethu. Uh, mae hwnna'n bwysig ar gyfer rhywbeth arall na i weid yn y dyfodol. So oedd e'n gweithio yn galed iawn o saith y bore tan rhywbeth fel pump, ond bron bob nos, fel cerddor, oedd fy nhad yn dysgu miwsig yn Ysgol Gladstone Road, Bandiau Pres, oedd yn arweinydd Barry Town Silver Band am 20 mlynedd, hyd nes bron iddo farw yn 80. Um, ac bob bore di Sadwrn oedd e'n dysgu cerddorau ieuenctid Morgannwg ym Mhontypridd yn drwsnesu Ysgol Rhydfelen yn y coleg ym Mhontypridd yn y Tech. A wedyn pnawn Sadwrn a weithiau ar ben wythnosau hir oedd e'n cynnal cyngherddau yn y Barri ac yn yr De Cymru a fe hefyd oedd ysgrifennydd The British Band Association yng Nghymru. So gweithiwr ddiwyd iawn, disgybliedig iawn. Falle braidd yn Ddi hiwmor, ar brydie, falle braidd yn ddi hyder, oni bai i fod e'n ddiacon ac yn arweinydd gân yn nghapel Tabernacl y Barri, ac wrth wneud â miwsig oddi wrth ei fodd ac yn awdurdodol iawn, yn llym iawn, a mae rhan o'i bersonoliaeth hi, yym, o nhad yn ddisgybledig. Oedd mam yn gwbl wahanol. Na i'm weud show off, ond bourgeois, actores, gath i eni yn Poole yn Dorset. Bu farw i thad hi yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. A mi nath bachan o'r Barri, Mister Richards, gael ei orfodi i fynd i Poole i ail-adeiladu porthladd Poole rhag ofn bod 'na ail ryfel byd yn fuan iawn ar ôl 1919. Mi wnaeth fy mam-gu briodi fi, oedd gen i dwy o blant, Uncle George a fy mam, a pan oedd mam bron a bod yn dechrau ysgol ramadeg, wnaeth hi symud i'r Barri, a wedyn mynychu Ysgol Gymraeg, Ysgol Gramadeg y Barri, a wedyn Coleg Hyfforddi menywod y Barri a wedyn mynd i ddysgu jyst cyn yr ail rhyfel byd. Ond oedd mam yn llawn hwyl, hyder, gallu fod yn frawychus o ymplaid, cheeky, direidus, ac dwi wedi etifeddu hwnna hefyd. Uh, mae lot o'n hyder i yn dod o mam. Y hateb i rywbeth pam o'n i dda eisiau neud unrhywbeth oedd, os nag o't ti'n ddigon da, fydde neb yn gofyn i ti neud e. Paid poeni, jyst gwna fe, a mwynha. Wel, fel plentyn ifanc, do'n i ddim yn mwynhau. O'n i'n canu bron bob dydd, naill ai yn ysgol gynradd neu yn ysgol uwchradd. Ac am gyfnod hir, am rywech mlynedd a hanner, oed wyth tan bron a bod tair ar ddeg, bob nos Lun o'n i'n mynychu Coleg Cerdd a Drama Caerdydd, wel Cymru, yng Nghastell Caerdydd ac yn cael gwersi miwsig gyda Miss Zoe Creso. Ac wedyn am weddill yr wythnos, yng Nghaerdydd, bron bob dair wythnos, O'n i'n ymddangos ar Gwlad y Gân, Land of Song, ac i'r rheiny ohonoch chi sydd yn ifanc, neu nad sydd yn byw yng Nghymru, oedd Land of Song yn rhyw fath o light entertainment. Ifor Emmanuel oedd y seren, ond oedd 'na griw o ryw wech o blant yn canu ac yn actio gan gynnwys Geraint Jarman a'i wraig Tanwen, fi, Margaret Morgan, Ann Morgan. Um, so bob nos Fawrth, Mercher a Dydd Iau, rhywle yng Nghaerdydd, o'n i'n ymarfer y canu, yn actio, yn dawnsio, trwy dydd, si, dydd, dydd Sadwrn yn Studio Pont Cana, TWW, Television Wales in the West, oedd na um, ymwneud, gwybod lle i eistedd, gwybod pryd i ganu, gwybod sydd i ysgoi, cables y teledu, a wedyn pnawn dydd Sul, dod nôl i Bont Cana ac am awr bob nos Sul, bob dair wythnos ar ITV dros Brydain gyfan, yn fyw, canu, actio, aros i wneud rhywbeth. Nawr, pam dwi'n gweud hwn? Y doi reswm, oedd cerddoriaeth yn rhywbeth bwysig i fy nheulu. O'n i'n canu deawdau gyda Brian fy mrawd am flynyddoedd mewn eisteddfodau lleol ac mewn capeli, a gyda Gwawr Evans, merch WR Evans, a gyda Margaret Morgan yn Eisteddfod Eryr, Eisteddfod Genedlaethol, etc, etc. Y rheswm dwi'n gweud hwn ydy nid jyst yr ochr gerddorol, ond fel bachgen ifanc iawn, wyth mlwydd oed, rhedeg i ddal y trên o'r ysgol i Barry Dock Station, cyrraedd Caerdydd, rhedeg i Gastell Caerdydd, cael gwers, rhedeg nôl i'r gorsaf, rhedeg o Barry Docks i gael fy nhe wyth o gloch y nos. Felly, lot o prysurdeb, ond y peth mwyaf nath y roi i fi oedd rhyddid. Pwy nawr fydd yn rhoi rhyddid i blentyn wyth mlwydd oed deithio i Gaerdydd mor aml? A gan fod 'nhad yn gweithio i Backstory Barry Docks a British Rail, oedd gen yr holl deulu privilege tickets, a tickets rhad ac am ddim, chwech gwaith y flwyddyn, ac oedd Brian a finne yn mynd i lefydd fel Old Oak Common, Eastleigh, Paddington, Birmingham, Engine Sheds, i Trainspotting ac i gipio ac i fynd ar y fire plate ac i ymwneud. Um, so gethon ni lot o ryddid fel bechgyn ifanc, mae Brian ychydig yn hun na fi, ond o'n i wastad mas. A pan o'n i ychydig yn hun, gydag Alun Triharn, pan oedd yn bosib, i fynd ar y tugboats o Barry neu'r pilot boats, mas am y dydd, dydd Sadwrn, lawr y sianel, i Lundy Island i warchod y llongau mawrion oedd yn dod mewn i Bari neu Caerdydd neu Gasnewydd neu i Fryste a mwynhau mas draw, jyst y rhyddid i ymlacio ac i ymwneud ac i ymddiddori mewn meysydd gwbl wahanol i ysgol a chanu a bod yn disgybl ymwthgar.
Felly, felly mae'n debyg bod rhaid i ni ddiolch bod chi heb ddilyn gyrfa fel seren y sgrin neu ar lwyfan. Cweit. Um, diolch am hynny, da ni gyd yn deud fel sawl ohono ni sy'n ymddiddori mewn cynllunio iaith. Oedd hwn yn aelwyd felly be, ble Roedd, roedd, roedd 'na ddylanwad cerddorol, diwylliannol, bywyd diwylliedig, crefyddol. Oedd o'n aelwyd ble trafodwyd gwleidyddiaeth, syniadaeth a throniaeth o gwbl? Um, nid yn ffurfiol, fyswn i'm yn gweud hynny. Um, yn sicr roedd yn grefyddol, oedd y mam yn ddiacon yn Tynewydd Road, ac Brian a mam yn mynd i'r um, capel Saesneg, a'n nhad yn ddiacon, Gweinydd y Gân. Yym, ac fel nifer o gapeli eraill yn y Barri, er bod bobl yn synnu bod pobl o'r Barri yn gallu siarad Cymraeg, oedd 'na lot o ymwneud ddiwylliannol yn y Barri. Cathreg Gwynfor Evans, etc, oedd yr un dosbarth ysgol Sul a'n Nhad. Gannoedd o bobl yn dŵad i'r Barri. Yym, un peth ddylwn i weud am fy mam, Pe bai rhywun yn gofyn iddi beth oedd ei wneud, oedd hi'n gwirfoddoli. Beth wyt ti'n wneud, Misus Williams? Dw i'n canu piano a sychu penolau. Beth wyt ti'n wneud? Dw i'n athrawes ysgol feithrin gyda Misus Clarke. Rhwng 1952 hyd nes iddi farw, pan o'n i'n fyfyrwr, a beth sydd yn wyrthiol oedd fan Dan Evans y Barri, sef tad Gwynfor Evans, siop enfawr yn y Barri, Mister Heward Watkins oedd yn gosod carpedi, yn cludo Mam a'r plant oedd yn mynychu yr Ysgol Feithrin bob bore a bob amser cinio i Salem Road Baptist. Twli'r plant i gefn y fan, a Mam yn edrych ar eu hôl nhw wrth gwrs. Wel, erbyn heddi, fod hwn ddim yn cael ei chaniatáu. Ond dyna pam nes i gynnig bore 'ma am bwysigrwydd y gymuned, gwirfoddolwyr, o'r bottom up. A lle oedd bobl fel Hubert Watkins, a Dan Evans wrth gwrs, ac Alcwyn Deiniol, yn rhoi eu hamser nhw i ymwneud, ac i ganiatáu'r ysgol feithrin lwyddo, ac i ganiatáu plant ifanc Tarbh ddod fynychu'r ysgol. Uh, oedd mam yn trafod syniadau, llenyddiaeth. Oedd yn had yn wleidyddol, oedd yn sosialydd cyn yr ail rhyfel byd, ac oedd yn garcharor yn yr Almaen am bedair blynedd. A mi ddath ei droi i gefnogi Rhai Cymru am un rheswm, nid annibyniaeth, nid personolydd Saunders Lewis neu Gwynfor Evans, ond y ffaith pan oedd yn garcharor bod y yr Eglwys Gatholig a'r Groes Goch yn caniatáu i garcharorion hala llythyrau nôl at eu cytrefi unwaith bod nhw'n gwybod bod nhw'n fyw. A mi nath yn nhad dderbyn lythyr o'r ddi dad yn gweud, Islwyn, pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Beth yw'r sothach 'ma wyt ti'n sgrifennu? A beth oedd yn digwydd oedd y swyddogion yn y Welsh Regiment yn gwrthod caniatáu i'r milwyr hala llythyrau yn Gymraeg, so o'n nhw'n creu llythyrau ffug yn Saesneg. a'r hyn a ddwedwyd oedd pethe ystrydebol fel hyn, The hunt is almost over, I think the fox is fleeing, we shall soon be home with a good bag of gains. Love, Istrwyn. Wel, oedd nhad ci ddim yn gwybod beth i wneud gyda hwn. Ac am y cam hynny, nath yn nhad droi yn genedlaetholwr. Allwch bod y peth mwyaf pwysig iddo fe, cyfathrebu a'i dad a'i mam. Ddim yn bosib. Diddorol, mewn, mewn ffordd mae yna ma na egin um, cynllunio iaith yng, ynghlwm â'r stori oh. hwnnw a tybed fi hynny'n ddylanwad. Ond fel oedolyn ifanc a fel da ni wedi clywed yn barod, eithoch chi astudio dearyddiaeth a gwleidyddiaeth sydd wrth gwrs yn, yn feisydd eang iawn. Sut mae mynd O fanno i fod yn arbenigwr byd-eang ar gynllunio iaith, Colin? Fel sy Meryl a Rhodri'n gweud, dwi'n neud yn gwmws yr un peth nawr ag o'n i'n neud ym 1972. Y cysyniad cryfa i fi ydi cydraddoldeb cymdeithasol. Nid yr iaith, nid addysg, ond cydnabod Gallu pob un ohoni i fod yn hunan. Ac wrth gwrs, yn y Gymraeg gyfoes, ma' hwnna'n golygu hunaniaeth yr iaith. Ond oedd mam a finne a gweddill y nheulu yn cefnogwyr frwd o hawliau, os fynnwch chi, cymdeithasol. Fel myfyrwr, o'n i'n aelod o anti-apartheid movement mm. ac yn y brifysgol yn Abertawe, o'n i'n ysgrifennydd Third World First. A llys o'n i'n disgwyl wrth raddio a byddwn ni'n mynd i weithio yn Development Studies yn Africa. A'r hyn nath newid oedd dod i'n abod Merl, cwmpo mewn cariad â hi, trio perswadio hi i fod gyda fi yn y mediadau yma i newid cymdeithas, a'r neges amlwg gan Merl oedd, cyn i ti geisio ddylanwadu ar bobl eraill, mae eisiau ti newid dy hunan. A hi nath arwain fi at Grist. Waw, mae hwnna'n uh, waddol pwysig iawn ac yn sylfaen gref iawn i, i berthynas ac i brodas. Ac, a deud y gwir, dwi eisiau dyfynnu um, o gyhoeddiad sgwennoch chi ambell flwyddyn yn ôl, a wna i ddyfynnu yn yr iaith wreiddiol sydd yn cyd-fynd efo'r hyn da chi newydd ddeud, I have chosen to align myself with the cause of often marginalised and discriminated people in the hope that recommendations I may draft will be of some utility to the improvement of their quality of life and human dignity. Ac eto, mae hynna yn mynd â ni nôl at graidd moesol... Ie. ...mewn ffordd, yr yr hyn ydach chi'n ei wneud. Yym, dan ni wedi clywed am Fishman yn yn barod, ac o'n i'n mynd i ddeud yn fy sgript y byddai hi'n amhosib peidio cyfeirio at Joshua Fishman. Ac wrth iddo fo olygu eich gwaith chi, 'sa'm llawer yn y gynulleidfa hon yn gallu deud bod Fishman wedi golygu i gwaith nhw. Ond wrth iddo fo adolygu'ch gwaith chi yn 97, fe ddywedodd o, Macro social linguistics is finally coming of age, ac oedd yn 'ch gweld chi fel aelod cynrychioliadol o genhedlaeth newydd o academyddion a chymdeithasegwyr iaith. Ac felly, yng nghwestiwn i i chi ydy, gyda gwaith pa feddyliwr academydd neu ddylanwadwr ydech chi yn yym cydymdeimlo fwya'? Wel, pan o'n i ar ddechrau 'Ngyrfa, yym, a mi ddylwn i weud fod Glyn wedi bod yn Bennaeth Adran arbennig o dda, caniatáu i fi ddilyn fy ngyrfa, datblygu gyrfa, ac um, gwneud fi'n gyfrifol am ymchwil yn yr adran mentora staff a datblygu ôl myfyrwyr ôl-raddedig. Wrth ddechrau ar fy ngyrfa, Glyn Williams, direidus, ysgytwol, ond yn graff iawn, yn ddiog iawn hefyd gyda llaw, ond yn graff iawn, Miguel Strubell yng Nghatalwnia, Peter Nelde ym Mrwswls, Maurice Pinard yng Nghanada, ag William Mackie ym Mhrifysgol Laval, ac oedd Meryl a finnau'n ffodus iawn i dreulio um, amser hir yng Nghanada, gath ni rownd i Laval a llefydd eraill. So rheini yn y maes dwi yn ddyn awr oedd yn bwysig, ond o ran dylanwadau creiddiol, fel nifer ohonoch chi, gan gynnwys ti, Hobbes, Locke, Mill, Marx, Solzhenitsyn, um, Fel disgybl, fyswn i'n gweud mod i'n ddireidus, disgybledig a diolchgar, yn enwedig fy nghyfnod yn Rhydfelen. Ond y tu fas i'r ysgol, pan nag oeddwn ni ar y trên, o'n i'n darllen gwaith Michael Sholikoff, Quiet Flows the Don, The Don Flows Home to the Sea, Frantz Fanon, Albert Camus, Pethe nawr wrth edrych yn ôl, pan wyt ti'n 14, wyt ti ddim i fod i ddarllen yym Saunders Lewis a Merch Gwern Hywel oedd ar y cwricwlwm. Yym, alright, digon teg. Braidd yn boring i fod yn gwbl onest, i fi pan o'n i'n ifanc. Oedd llenyddiaeth rhyngwladol ag syniadau creiddiol, yn enwedig anti-colonialism. Hwnna oedd yn mynd am bryd, ac ar ôl i fi raddio wrth wneud PhD, mi nes i MA yn African Politics gyda Jack Spence, ac o'n i'n disgwyl gwneud gwaith maes yn Biafra, achos oedd y Rhyfel Cartre newydd orffen. Yym, ac felly yn ymwneud â lot ag yym Sir Abubakar Tafaw Balewa, nid yn bersonol ond gwaith e ac yn y blaen, yym ac oedd e'n rhy beryglus i fi deithio i Nigeria, i Biafra i wneud gwaith maes. Felly pan ges i'r ysgoloriaeth gymanwlad yma, fe fynwyd i fi lle arall yn y byd gallet ti fynd i wneud y gwaith maes a benderfynais i fynd i Ganada a Quebec. So lot o syniade yn y maes o arbenigwyr, ond syniade mwy dwfn falle, athronyddol, o rheini oedd yn gydnabyddid yn arweinwyr hanesyddol yn y maes. Yn enwedig J.S. Mill, rhydfrydedd, um, tolerance, etc. Wel dwi'n siŵr bod y gynulleidfa 'di dysgu lot jyst yn yr edefyn bach yna rŵan a bod 'na lot i drafod dros baned, dros ginio yy nes ymlaen. A a a'r hyn sydd fy nharo i o safbwynt yng ngwaith ymchwil yn hun, ddegawdau nôl bellach, ydy fod y'ch gwaith chi a'r adfywio iaith lleiafrifol, lla, iaith llai ei defnydd, yn cyfosod yr unigolyn a'r grŵp, neu'r grwpiau, fel endidau allweddol mewn cymdeithas sydd yn gynyddol luosog a chymhleth, ble rhaid meithrin parch, urddas a phragmatiaeth yn hytrach na special pleading. Felly, pe baech chi'n gorfod dewis un polisi, neu un ymyrraeth sydd wedi cael dylanwad er gwell neu er gwaeth ar y Gymraeg, pa un peth fydde hwnnw? Yym,
dwi'n mynd i geisio feddwl am dri. Ocê.
Un yn gynnar iawn, penderfyniadau Awdurdodau Addysg Sir y Fflint, Dinbych a Morgannwg wrth ddatblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg cynradd ac uwchradd yn y chwedegau, allweddol yn labordy, nifer yn gwawdio na fydden nhw'n llwyddo, ond oherwydd ymrwymiad y staff, heb sôn am y disgyblion, mi wnaethon nhw lwyddo a dangos bod e'n bosib i gael addysg weddol dda yn yr ysgolion uwchradd yma. Yr ail set o bolisïau fydda ymrwymiad Sir Gwynedd, Gwynedd i'r Gymraeg i arwain y ffordd o ran awdurdodau lleol o'r 70au ymlaen, ac fel nes i grybwyll just nawr, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. nid oherwydd bod y polisïau eraill am iaith ac addysg yn ddibwys, ond bod hwn yn mynnu sylw gwleidyddion a gweision sifil Penaethiaid a Dranau ym mhob adran o Lywodraeth. Fyddai'n amhosib nawr i unrhyw bennaeth adran anwybyddu'r Gymraeg. Falle fyddwn nhw ddim yn wneud digon dros y Gymraeg, ond yn statudol, mae rhaid i nhw Ddod i nabod y maes, ymwneud â Bethan a'i chriw, dod i ddeall bod y Gymraeg yma i aros ac i gynyddu, a po fwya' o'r etholwyr sydd yn dioddef neu yn cefnogi'r Gymraeg, po fwya' mae'r gwleidyddion a'r gweision sydd yma yn gweld bod y Gymraeg a chymdeithas ddwyieithog stroc amlieithog O les i Gymru, am ddou reswm. Un, mae fe'n wahanol i Loegr, sydd yn bwysig. Ac yn ail, mae pwerau cynyddol y Senedd yn rhannol yn dibynnu ar hunaniaeth wahanol y Cymry, neu trigolion Cymru. Ac felly mae fe'n bwydo y system i weld Cymru yn lled wahanol, ac felly mae Deddf Llesiant yn holl bwysig, dwi'n credu, a deddfau eraill yn y dyfodol, debyg. Wel, fyswn i'n gallu parhau i sgwrsio efo chi am oriau lawer, ond mae gynnon ni agenda brysur iawn, ac felly dwi jyst isio deud fod Dyled fy nyled i, a dyled nifer ohonon ni yn yr ystafell heddiw, yn fawr iawn i chi, Colin, a dw i'n siŵr fod pob un ohonon ni'n edrych ymlaen at yr arlwy heddiw o ran trafod arloesi ac arfer da mewn polisi iaith, gan wybod y bydde hi bron yn amhosib gwneud synnwyr o hynny oni bai am eich cyfren- cyfraniad allweddol chi yn siapio a dylanwadu ar y gwaith. Felly, Diolch yn fawr iawn, Colin. Diolch yn llwyr. A, a diolch i Meryl am ddewis y lluniau, ac i Jeremy, ac i Maite. Ond unwaith eto, diolch i chi fel gynulleidfa am eich cefnogaeth, ac i nifer ohonoch chi am eich negeseuon a'ch cardiau yn llawenhau ac yn gyd-llawenhau gyda'r achlysur arbennig unigryw yma. Diolch Bethan, diolch Jeremy, diolch Gwenllian, a diolch yma yn llaw i Elin ar ddiwedd y p'nawn.